Lei atanga thlang lamah lei atanga KM hnih leh lei chak lamah lei atanga KM hnih tho hi an hu han a, chu chu vawiin hian changha man dun pui neih tur a ni a, kakuai chiah run pui neih tur a ni a, hei kan khua atang pawhin luang puan atang pawhin kan kal tha viau mai. Tunah hianin a kal hmasa ka ni a, a hu hma leh nghakuai chiahna tur vel te lo ruai bik hmasa turin kan kal mek a ni. Tunah hianin hei hnah ah hianin Ruangkawn khawper ainaw ah kan tan mek a.

sangha pawh an tam tawh in a lian pawh an lian tawh khawp mai an then hlana nghaihlel awm tawh viau a ni dan phei par par a Thank you. Hmun kan thleng dawn kan thleng ta a hei ka kuai chiah run pui January ni ruk ami kha a ni. Hei khuai huang lam a lo thleng hmasa te pawhin an lo invil nasa ngam mai thil pui nge ni te hianin an lo chhuang a an infiamthu hlawk hlawk mai. kan humhalh a ni a luangpawn lam pawh hei tunah hianin eng emaw zat kan thleng tawh a tichuanin ihh hnung lamah mi eng emaw zat rawn kal tur an la awm bawk a tichuan mikhual te nen kan inve nuaih dawn a ni hei hi tui vâi lui kan inlo na kan nghakuai chiahna chiah nghakuai chiahna hmun tur chu a ni nghakuai. ale saw luangpuan lam chu an thleng tam tawh hle mai an awm dial tawh e luangpawn leh huai bang ten thei tawp a kan lo hum hal chu tlai zawng putpui hman pah fawmin heti hianin vawiin ni zulai ni ruh eh aw i awm loh lutuk. en lo ah hian eh january ni ruk ah hian in sangha hi man runpui neih tur a ni luangpawn leh phuai buang. yma branch join yma te hianin ih hemi lei hemi tuivai lei heti lam chhak lam atanga eh chhak lam km hnih chin leh heti lam thlang lampang hi lei atanga km hnih-- Hemi huam chhung hi humhalh zat a ni a, chu chu vawiin mi ah hianin sawi tuam khanin nghakuai chiah runpui neih tur a ni a, a nghah a hlelawm tawh khawp mai, a hmuhnawm viau bawk ang le, luangpawn lam te eehh. hetah phar bang lam te pawh an thleng tam tawh viau a ni. Hnakuai chiah te hun te tunah hianin an hawng a, Pu Tetea leh Pu Tetea hmar kan minister leh eh kan bialtupa ten an rawn hmanpui thlap a tichuanin-- Tunah hianin a chiah hun chu an hawng ta a, theih ang angin a han kal kual dawn chhin ta ila. Aw he ti laiah lui chhak lampangah tunah hianin kan han kal chhin a. Kan naute te pawh an lo bei ve nasa mai. Darkar thum hun haw la nia an man hlawm ang emaw e hei an lo chiah hlawm nasa tawh ngang mai ral leh lama mi te pawh saw an man tawh hlawm ang em aw.

Chak lampang han hmuh phak theih chinah chhan hawi vel chu in mihring hmel hi hmuh tur a awm a ni. A chiah turah an tam. A hlim awm in a nuam viau mai e. Mihring kan tam khawp mai a. Lei atanga chhak lam pang KM hnih China te hian in a chiah theihna ang khi ah chuan chi ah chuan in-- A chiah hi an awm vek a, a khawilaiah mai pawh hian mihring kan tam em em vek mai a ni. Vawinia hianin, vawiinah hianin ka kuai chiah hian man hi an awm ange maw? Sangha te hi an fing ve tawh reuh pi mai si a. Thawmana box si nen man hi chu a har viau in a rinawm a ni. Phuaibuang ram lampang sawti lampang saw Phuaibuang ram lampang a ni a.

Awmni pawh hi an chiah ve dawn tih maw chu ka hre lo a. Lui thlang lampangah kal ve leh thung a. lui kal vel hi a har riau mai a a tawp thleng ve ve hi chu kan ka kal lo a ni hei hi a har ve det bawk si a.

Tui hi a fim tha in lui kuang leh lui hrim hrima hi a tui hnaiin a thianghlim em em mai a. a hmuhnawm in a hawi vel pawh a nuam tak zet mai.

aw tun kheng hian chuanin a man kan la hre lova a lui kuangah hi-- A zau ve in lehlam lehlamah mihring awm theihna chinah chuan kan khat vek mai si a, a hman hi a nawm a rinawm lem lo a ni. Hawihna lam apiangah mihring an khat mup zel mai, aw duh tawk phawt mai ang aw.